Быйылгы үөрэх дьылыгар республикабыт сүүс сылын туолар. Онон хебээстээн биһиги бу айы кыһатын учуталлара мэйии бөлөҕө Таатта устун улуу бөлүһүөктэрбит, республиканы төрүттэспит, өй-санааны торумнаспыт дьону, дьоннор олорбут сирдэринэн үлэлээбит, улааппыт сирдэринэн биһиги сыдьаммыт күүс-уох ылаары айаҥҥа туруннубут. Бу айан онтон били киһи ытык сиргэ айанныыбыт. Таатта улууһун ытык сирдэригэр сылдьахтаахпыт. Оннуттан наһаа элбэҕи күүтэбин уонна самое главное бу ытык сирдэр буоллаана киһиэхэ наһаа үчүгэй маннык күүстээх энергияны биэрэллэр үһү ону буоллаҕына киһи сатаан айылҕаны кытта алтыһар буоллаҕына ол күлүүһэ арыллар бэйэтэ

Таатта ытык сирэ биһигини былыта суох ыраас халлаанынан, сайыҥҥылыы сылаас күн уотун утары уунан көрүстэ

Манна, чөркөөххө, урукку-хойукку алтыһан ылар, үйэлээх үгэс уонна уста сүүрүгүрэ турар биһиги кэммит көрсүһэ түһэр сирдэригэр экспедициябыт бастакы тохтобула буолла. Биллэн турар, биһиги Чөркөөхтөөҕү Историко-мемориальнай Саха сиригэр политсыылка музейын өрүү сэҥээрэ, төрүттээччи Дмитрий Коннович Сивцев Суорун Омоллоон санаатын күүһүн, мындырын кэрэхсии көрөбүт. Аһаҕас халлаан анныгар турар улахан түмэли сырыы аайы саҥаттан арыйабыт. Үлэ бөҕөтүн үлэлээн, кэпсэтии бөҕөтө ыытан, республика, Таатта улууһун Көкөөн нэһилиэгин олохтоохторун барытын өрө туруоран, угуотунньуктаан, тыл эрэ аҥаарын иһинэн аһыллыбыттар. Манна уонна сүппэччэ объект көһөн киирбитэ. Онно биэс сүүстэн таппат угуотунньуктан угуотунньуктан

Чөркөөх былыр-былыргыттан киин сир буолара, дьону киһини угуйа, түмэ турарын таһынан, өйү-санааны түмэр кырдьаҕас эйгэтэ ханнык баҕарар саха киһитин билигин да кутун тутар, өбүгэтин улуу суолларын, үйэлээх толкуйдарын санатар. Манна төрөөбүт-үөскээбит үтүөкэн дьоммут сырдык ааттарын тилиннэрэр курдук. Түмэл тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон сэттэ сыллаахха саха норуодунай суруйааччыта Дмитрий Коннович Сивцев Суоруна омоллоон салайыытынан Таатта дьонун-сэргэтин күүһүнэн төрүттэммитэ. Бу Саха сиригэр аһаҕас халлаан анныгар тэриллибит түмэллэртэн бастакылара. Манна Россия революционнай хамсааһыныгар быһаччы кыттыыны ылан, уон тохсус үйэ бүтүүтэ Саха сиригэр политическай сыылкаҕа түбэспит дьон олоҕо-дьаһаҕа көрдөрүллэр. Кинилэр истэригэр Эдуард Карлович Пекарскай, Василий Филиппович Трощанскай, ону тэҥэ Мария Николаевна Андросова Ионова дьиэлэрин, Всеволод Михайлович Ионов оскуолатын көрүөххэ сөп. Рустам Николаевич анньыы тыы диэн икки ыы уһун дорҕоон сүр тордуох кыраабыл кус икки аан холбура икки дорҕооннор инник бэлиэтээн күөс бу үө диэн инник туохтаан бэлиэтэ кытыйа бу барыта бу сахалыы туохтар бу бастакы оҕону үөрэтэр туохтарын буквайдарын диэне сөп манна була интересное было бу учитель кугала онна Ух, Паарата дии манна. Э, бу турарыгыт, оҕо суумкатын. Олох сылайын һылла сылдьар этэ манна. Көрүннэрэ, тыһыынча тоҕус жүз биир һыллаах Екатерина диэн суумка. Оригинал эмиэһэ. Бу маннык ручкатын, тетрадын угар-туга бу оскуолата итинник уруһуй курдук оҥорбут мечтайдаабыт быһылахты хайтах ту итинник курдук бу былыр оскуола аха бу маннык былыргыттан олох мас сумка ди мас сумка аҕата оҥорбут быһылаах

уурта гыдырыпсыт. Аны було дьэ бу үлэлээбит үлэлээбитин кэннэ соддооҕу ыланнар полицейскэ кэлэн ду туох ту кэлэн бу манна бу манта таһарар аха ону үлэлээн киирэн киирэн бу манна утуйан онно бу манна көрүн засол вот хаайан биһэрэбит поликлины үлэлииргэр тахсар онтон туохтууруга этиннэ хаайан биһэр

көтөрдө тоҥнуу сылыгар Саха сирин триатларын ыҥырыытынан Казахстантан Турсуноо ол кинилэр истэригэр Турсунай Эрузбаев баар этэ Чотооҕу дириэктэр Каспин үбүлээн ити Курсунай беседкатын туттарбыта. Майдан ааспыт. Курсунай устунан бу саха сирин суруйааччыларын, олохтоохторун көрбүт киһи манна сүрэхтэрин бартын сүүбүтэ диэри турбут. Онтон ити түмсэ тоҕус тоҕуонньус сыллаахха Платон Сивич төрөөбүтэ сүүс сылыгар

Ытык Күөлгэ бииргэ үлэлиир коллегабыт, омук тылын учуутала Екатерина Григорьевна Захарова дьиэтигэр сылаастык, сымнаҕастык хонон туран, Сарсыардааҥҥы үлэни-хамнаһы мүрүтэн, педагогическай экспедициябыт иккис күнүгэр эрэллээхтик үктэннибит. Хадаайы түмэлэ Таатта өссө биир киэн туттар үтүө сирэ. Манна икки тыһыынча биир сыллаахтан Ытык Күөллээҕи Таатта литературнай, художественнай түмэл үлэлиир. Бу Дмитрий Кононович Сивцев Суорун Амаллаан Чөркөөххө уонна Суоттуга тэрийбит түмэллэрин кэннэ сүрэҕин-быарын ууран туран төрүттээбит үһүс бырайыага.

Түмэлгэ худуоһунньук Иван Васильевич Попов, народнай артыыс Анна Ивановна Егорова олорбут дьиэлэрэ, оттон галереяҕа саха култууратын көмүс пуондатыгар киирбит үйэлээх оҥоһуктар, хартыыналар саха эрэ куттааҕы сүргэтин көтөҕөллөр

Балаһаанньа күҥҥэ Чөркөөх музейыгар саҥа сырыттым. Олус үчүгэй айылҕалаах, кэрэ көстүүлээх, урукку элбэх араас тутуулары, оҥоһуктары аҕалан муспут Хворнум Олоон улахан сүҥкэн үлэни оҥорбут диэн олус сөхтүм, махтайдым. Таатта аҥаардас сахаларга да эрэ буолбатах, элбэх дьоннорго үгүрүйэр иһиринэн буолар, ытык сиринэн буолар сахалыы метка диэххэ сөп. Хайаан даҕаны саха киһи бэйэтин сахатын үчүгэйдик историятын, төрүттээһинин билиэн баҕарар буоллаҕына бу Ойуунскай алааһыгар сылдьан элбэх уруйааччылар Алампа, Кулачика Кэллэ, Ойуунскай Суорун Омоллоон уонна атыттар үөскээбит сирдэрэ. Онон бу биһи айыы Айыы кыһата оскуолата маннык учууталлар бэйэбитинэн кэлэн бу ытык сирдэринэ сылдьарбыт үрдээх суолталаах дии саныыбын. Thank you. Мин Тааттаҕа бу өһөстүм дьон быһла. Хаанро клаһама удун кытта кэлэн зөтүм. Шерстоҕа. Санаалар дин оттон бии манна барытын көрөн, истэн, айылқаны көрөн, маннык кэрайылқаға улудуна төрүүлер диэн көрдүбүт. Уонна альбах пааны биллибит көрдүбүт. Оттон учуутал маннык дьахтаах эбит дии санаатым. Итиэхэнэ ону барытын көрөн-истэн, бэйэҕин толорон баран утуйбут үөрэтэр үөрэнээччилэргэр тириэрдэҕим. Алампа алааһыгар кырдьаҕас экскурсовод, убаастабыллаах Николай Ефимович Попов олус интириэһинэй кэпсээнэ толору уһуллан баран, Биһиэхэ биллибэт төрүүтүнэн сотторуллан хаалбыт, онон экспедиция кыттыылаахтара Алампа ырыаларын ыллаабыттарын билиһиннэрэбит Ичэйэн-хачайан туураммыт, кэҥэтэн-уһатан иһиэҕиҥ

Кулаковскайдар алаастара ытык амыдай быйыл суола-ииһэ кууран, аараттан сатыы кэлиэхтээх дьон массыынаннан ситэри тиийэммит сүргэбит көтөҕүлүннэ. Уонна Кулаковскайдар, Иван Кулаковскайдаах кулаахтанан мааллара-аһаллара, сиһилэрэ астаралатын норуокка диэн ааттаан тутуллан ыллан баран ханнас кайданыахтара эбитэ буолуох киниттэн биэриэхтэрэ та киниэхэ эмэ тиксиэтэ ол оннук былааннаабыттан тохтааһынар Инньэ гынан Ильяс Алексеевич мин аҕа мин эһэбин Холхооной диэн адьас таптаан өтөргө дылы сүрэҕэр сүрэҕиттэн таһааран оҕонньор аатын ааттыыр этэ. Ити эһэргэ мин уол уҥуохтордоон ини бэйэм кэлэн мээрэйдээн тоҕо диэтэххэ мин Кулаковскайдарга аймахтарым курдук сыһыаннаһабын наһаа өһүргүүр дьонум ийэм барахсан бииргэ оонньообут Ильяс Алексеевич, ким Ильяс Алексеевиһын ботун туохтуур этэ, өрө тутар этэ, аны Өксөкүлээх ырыатын хоһоонун төһө да үөрэ хотон дояркатын иһин, ити саха дьахтарын иһин бүтүннүү туох баарын батын наһаа сирдик кэпсиир этэ. Аны үөраа оһох була улаханнык сыанаҕа иҥнэ дьоҥҥо кэпсээбэккэ хааллыбыылаах. Төнүн ону бэйэм ахтыла киллэрбитим, ону ити Бу үксэ туохха Өксөкүлээхтэр дьиэлэригэр бу тохтобугар бу нэһилиэк оҥорбут, нэһилиэгинэн оҥорторбуппут бэтэрээннэринэ. Эмиэ дьиэтэ биһиэнэ Суорун Уллаан Хадаанньатына. Оттон ити күөх кырыыһатын мин хаптара сатаабытым. Тааттатык кэрэһийдэрэ диэн экспедициянан оннуттан тахса оҕону сэттэ хыланара диэри дьэтэлэһэр дьон курдук Наһаа оҕолор элбэҕи, бу саха бу биһи бүгүлэрбит чахчы маннык айылҕалаах сиргэ олорбуттар, маннык сахабыт тыла аа бу манна уһубурдук тыа иһигэр уһубурдук дьон олорон аа маннык сайдан бүгүҥҥү күҥҥэ тиийэ кэлбит эбит. Тоҕо диэн маннык бэйэлэригэр истэригэр ыйытыы бөҕө үөскээбитэ үһү. Мин бу Талыыталба алаастары, ытык алаастары көрөммүн, сүрэхпиттэн олох долгуйдум, үөрдүм уонна ходера итэҕэйбэккэ сылдьар курдукпун. Эрээри ходера бу туохтарга кэлэммин, алаастарга кэлэммин төрөөбүт дойдубар сылдьар курдук туох киирэн таҕыстаныаха. Ол диэтээнэ мин эрдэрэ ити быллаардарга сасыһан онньообут, ол куулаҕа тоннообут, бу халдьаайыга үүрбүт көппүт, иниккилээбит курдук. Анаа киирдэһэ билэр сирдэрим курдук. Манна Амыдайга улуу убайбыт Алексей Елисеевич Кулаковскай, Өксөкүлээх Өлөксөй, Оттоку олук алгыһа айымньытын хайаан да ааҕан бардахха сатанар диэн санааттан, тутатына ол өлбөт-сүппэт айымньыны булан, этии-этиинэн үллэстэн, ааҕан, санаабытын толору ситтибит, экспедициябыт биир улахан соругун толордубут аныгылыы албастаах сахха айқалы тардан алҕаатаҕым буоллун саҥа ыччаппын Субу, кубулҕаттаах ийэҕэ, уруй тосхойон, туойдаҕым буоллун, оҕолоох доҕорбор! Түскэ сүбэлиибин, Томторго суруглуубун. Нуучча ньургунун кытта туруулаһар доҕор буол, саха талыытын кытта самдайдаһар атас буол. Үрдүк үөрэхтээхтэри кытта Өйөнсөн үөскээ. Бэрт мэйиилээхтэри кытта тэҥнэһэн сэргэстэс. Албастаах санаалаах алыс хаайбатын, кубулҕаттаах толкуйдаах олус хотуппатын. Омук одуруннааҕыттан охтон биэримэ, татаар тыллаахха таба ньаҥсатыма. Көй көмүс ордуну көҥүллээн үөдүт, ииримэ көмүс диэни иллээн-салҕаан тэнит. Сыһыы-сыһыы муҥунан сыспай сиэллээҕи сытаан сырыырҕат, хотон-хотон муҥунан хороҕор муостааҕы хото холбоотто. Күүстээх үрэх күрүлгэнин курдук күдэн үптэниҥ, халаан уутун халҕаһатын курдук халыҥ харчыланыҥ. Үрэх-үрэх баһын үмүрүтэ тардар үлүскэннээх үптэн, тайҕа-тайҕа баһын тайыммахтаан ааһар талааннаах сырыылан. Элбэх-элбэх сири эргийэ сүүрэр эҥсиилээх кэпсэтиилэн. Окурук тухары ордук санатар улахан суолталан. Бар дьоҥҥор батталлаах күннэригэр баараҕай баҕана буол. Сон норуоккар солбонуйар кэмигэр сон дурда буол. Хараҥа норуоккар хаалар кэмигэр халыҥ хахха буол. Саха айыы саҥнаах санаатын астыннаран саргытын салай, дьокуут омук сордоох олоҕун толкуйдаан, дьолун туругурт. Үс дойду өйүн түмэн, өрөгөйүн үрдэт. Тоҕус улууһу тоторор кумалааннарын дурдата. Аҕыс улууһу аһатар араҥнарын аҕата. Сэттэ улууһу иитэр иринньэхтэрин ийэтэ буол. Абааһы санаалаахха, түҥнэрэ өйдөөххө, үөдэн сүрэхтээххэ, хатан харахтан, хабараан майгылан, сыты, кылыс тыллан, Бардамы бахтат, дохсуну тохтот, көлдьүнү көй. Арыы үрдүгэр арааҕы дагдатыма, үчүгэй үрдүгэр мөккүүнү көбүтүмэ. Төрөтөр оҕоҥ төлкөлөннүн, иитэр сүөһүҥ күрүөлэннин, аан алаһаҥ алгыстаннын. Айыҥат хаан аймаҕа аан ийэ дойдуттан арахсыаххар дылы абырыы сырыттыннар, күн ийэ улууһа күн сириттэн күрэниэххэр дылы күрүө-хаһаа буоллуннар. Киэргэллээх аатын кэнэҕэс кигэ диэри Кэтит Сибиир киэлитин тухары кэнчээри ыччат кэпсээнигэр киириэхтин. Үрдүк үтүө аатыҥ үйэттэн үйэҕэ диэри, үрүҥ күн анныгар, өһүккэ-омукка үргүлдьү сүүрэн өс хоһоонугар киириэхтин. Үгүс үөрүүлээх күннэн уһун уруйдаах олохтон Салпап саргылаах саастан. сарсыардата чараас хаһыынан, иһиллиир тухары тэнийэн тарҕанан бара турар уу нууралынан көрүстэ. Экспедициябыт үһүс күнэ биһиги оскуола үтүө доҕотторо, сүбэһиттэрэ Петр Семенович уонна Анна Николаевна Никифоровтар дьиэ кэргэттэрин тиэргэниттэн саҕаланна. Кинилэр ыалдьытымсах дьиэлэрэ өрүү аһаҕас. Манна олохтоохтор талбаана түмсүүлэрэ, сайыҥҥы өттүгэр оҕолор сынньалаҥ лааҕырдара Никифоровтар дьиэ кэргэн көҕүлээһининэн сыллата ыытыллар. Тиэргэнтэн таҕыстыҥ эрэ, хатыҥ чараҥ нөҥүө эбэ быйаҥнаах көнө ньууруттан сиик көтөн үүнэн эрэр күн уотугар симэлийэ суураллар Бүгүн биһиги экспедициябыт Чычымахха Таатта Амматын биир кэрэ бэлиэ сиригэр ыалдьыттыыр.

Тычымах Таатта улууһун Амма нэһилиэгин киинэ Алексей Елисеевич Кулаковскай Өксөкүлээх Өлөксөй Серафим Романович Кулачков Эллэй ини-бии Мординовтар онтон да атын саха биллэр-көстөр дьоно манна күн сирин көрөн бу дойду салгынынан тыынан олорботтор. Биһиги Амма эбэ кэрэ кытылыгар саҥа тэриллэн эрэр паарка тутууларын, дьоһун оҥоһуктарын убайбыт Өксөкүлээх Өлөксөй аатын ааттаабытынан билсэ айаннаатыбыт. Манна Алгыстаах Аартык диэн аатынан киэҥник биллэр айылҕа кэрэтэ уонна киһи айымньыта алтыһар сиригэр айар тыл аҕата Өксөкүлээх Өлөксөй өлбөт-сүппэт айымньыларыгар бииртэн биир ураты көстүүлээх дьоһуннаахай оҥоһуктар кэчигирэспиттэр. Ыалдьыттары аан бастакынан үрдүгэр өксөкү кыыллаах аал луук мас көрсөр. Кини бөҕө-таҕа лабааларыгар, күн уотугар ордук тэтэрэн көстөр күөх сэбирдэҕэр хайдах эрэ киһини үрдүккэ, үйэлээххэ ыҥырар үтүө санаа угуйар, улуу убайбыт айар тылыгар чугаһатар.

Дьитимэх диэн былыргы олор дириҥ историялаах бу сиргэ тиийэн кэллибит. Мана Анна Николаевна уонна Петр Семенович Никифоровтар дьиэ кэргэн бу баар буолан хоннутаҕар хараҥаҕа археология сирбитин уламмыт. Ону уота уокка уота Сандарien кэлиэ ол күн кэлбиппитигэр Сандарien кэлэн кыттаран олох Дьэ, үчүгэйдик биһиги махтанабыт сыла тема бу уонна самое главное биһи сөхпүппүт диэн сырда туран баран бу айыы кыһатын уонна талбаана түмсүү эбэлэр эһэлэр түмсүүлэрин бу сэргэтэ турарыттан орохтор аан бастаан истэн били соһуйдуҕай онно сыл субуотунньуктаатыбыт билигин буоллаана дьэ бу сибээспит быстыбатын манна буолла эдэр ыччаттарбыт куруук итини быспакка кэлэ турдуннар диэн онон бу махтал суругу туттарааргынабыт ытыктабыллаах Петр Семенович Анна Николаевна Биһиги оскуола сүрүн тутулун уонна ис хоһоонун өйөөн, өбүгэбит бастыҥ мааны бэлэҕин уонна кэриэһин, төрөөбүт төрүт тылбытын уонна төрөөбүт төрүт сирбитин кытта үлэҕэ күүс-көмө, сүбэ-ама буолбуккутугар оскуола салалтатын уонна Чурапчы, Таатта ытык сирдэринэн педагогическай экспедиция бары кыттыылаахтарын аатыттан барҕа махтал тылларын этэбит. Эһиги курдук үтүө дьон баар буолан, ханнык баҕарар саха киһитэ өбүгэ үөрэҕэр эргиллэр, саха төрүт үгэһигэр олоҕурар, ол аата салгыы сайдар. Эһиэхэ баҕарабыт дьөл туругу, таһаарыылаах үлэни, бары үтүөнү. Экспедиция дьоно-сэргэтэ Дьокуускай Чурапчы Ытык Күөл харбалаах ситимэх Дьокуускай ситимчэ үлэлиир сыл балаҕаныын онус уон иккис күннэрэ диэн. Уонна бу манна бу айыы кыһатын бу юбилей буолбута уон биэс сыллаах. Онно буоллаҕына бу биһиги оскуолабыт саха чэйдэрин кытта төрөппүтэрбитин кытта Савгила Шикотта дьиэ кэргэнин кытта бииргэ Үлэлэһэн сайын хочот хомуйан, моонньоҕон сөрүктээн хомуйан буланнык атыыга Айыы кыһата диэн ааттаах оскуола саатар чэй баар. Вот маннык чэйдээх, э? Ама юбилейнай бу манна. Көрүҥ эрэ эһиэхэ куолакал быйыл он биэс сыл буолан баран ыйаммыт буоллаҕына биһиэхэ бу туохпут он биэс сылбытыгар маннык алтан чуораан алтан чуораан аһаабын хаяарын

Онно кыстыыбыт батта. Кыстыыбыт ээ. Бу дьэ чоҕуна били э, кыһын устата оҕолорго иһин араас дьарыктары интэриергэ. Дьэ хата Дьэ уонна маны таһынан бу оскуола бэҕэһэ оскуола коллектива биһигини күнү быһа кэтэспиттэрэ. Дьоно бырастыы гыннылар, биһигиттэн дьулуһаан тэннэ хаалбыппыт. Үөрэх кыһата, айыы кыһата диэн юбилейнай бу э, букулеппытын Чычымах орто оскуоланы оскуолатын коллективыгар махталы-тапталы, эрэли кытта Айыы кыһатын коллектива диэн бу, бу манна бу юбилейнай тэрээһиннэр бу оскуолабыт туһунан букулетын уонна бу оскуолабыт сэһэнин бу уоһаттыска э юбилей болар да бу туоһылана Айылҕабыт саамай киэргэнэн турар кэмигэр күһүн бу күүстэн күүс ыла айылҕаны кытары алтыһа диэн бэйэм бэйэбэр санаалаах барбытым ол ол толору туолла кыдьыктаан улуут Таатта сирэ-дойдута алаастара бииртэн биир кэрэ буолан арыллан истилэр бу үс күн тухары Амма кытылыгар хаампыппыт эмиэ бэйэтэ туспа аны өссө биир сонун бэйэбэр саҥа балаҕаҥҥа сарда көмүлүөт тыһыттан уһуктуу диэн буолуо буолбатах суол Ити барытыттан бұл бэйэбит төрүттэрбитин өйдүүргэ, ытык дьоммутун олохторун өйдүүргэ өссө биир олук буолуо. Бу үс күн устата улуу дьоммут сирдэринэн-уоттарынан һыччан күспүтөр күүс, кыахпытыгар кыах, өйбүт-санаабыт сааһаланна дии саныыбын. Онута бэйэм эмиэ бу дьоммут айымньыларын өссө чиҥэйтэн, хаҥалыы өйдөөн-төйдөөн кинилэр инструкторын өйдөөн ааҕыахпын баҕардым. Уонна оскуолабыт инники сайдыытын суолун эмиэ торумнуурга кэккэ санаалар кэллилэр. Оттон бастакы туран Сахабыт сирэ үрдээх улахан эбит. Үс миллион квадратный километр таах мэнээх эппэттэр. Ханна эрэ тыа буоллааны, ханна эрэ туундара буоллааны, биһи быраһа диэкпитигэр алаастары көрөттөөтүт. үрдэх арба алаастар уонна сахалар чулуу дьоннор үүнэн улааппыт сирдэрин көрөттөөтүбүт. Бу маннаһы диэн ото бастакы туран билийтен этиэхпин баарабын. Эти айылга хаддьак киһи турарыгар, бу хайдарыгар сүрдээх улахан суолталаа эбит. Бу маннык эрэ кэрэ айылгалаах Таатта иһиригэр маннык улуу дьоннор таккыктын сөптиэн этиэхпин баарабын. Бэм историк үйрөхтэх быһыытынан сорун омоллоон тугун бу туох сүрдээх үлэни ыыппытын билиитэн көрдүм. Ити чөркөөх да буоллун, ытык күөлгэбээтигэр да буоллун, инник үрдээх улахан үлэни ыытан бу кэлэр көлүөнэ хаалларбытыгар улахан махталы тиэрдиэхпитин баарбын. Үөрэхпит сыла олус сиэрдээхтик саҕаланна дии саныыбын. Оҕолорго эрэ буолбатах, учууталларга биһиэхэ бу маннык айаннар олус туһалаахтарын бу айан биһиэхэ наһаа көрдөрдө диэхпин баҕарабын хуриаччылар төрөөбүт алаастарыгар хылдьан ыкса чугаһыыр эбит дии санаатым онно холобура бу кинигэттэн ааҕан билбиккинээҕэр телевизортан да көрөн да көрбүккүнээҕэр быдан киһи чугастык ылынар элбэх элбэҕи киһи арыйар ис туругар кутугар айар дьоҕуругар ырыа айар дьарыктаах буоламмын олус чугастык ылынным диэн этиэхпин баҕарабын онно бу үлэлиир үлэбэр холобура ойуунускай тылларгар биир ситэ үчүгэйдик тахса илик хоһоонноохпун ырыалаахпын Ол ону өссө дириҥэтэн онно баҕар кэмик кэрэ илик буолан да таххыбатаҕа буолуо гынан баран бу сырыы бу айан миэхэ өссө эбии өйдөбүллэри арыйда Биһиги бу айаммыт киинэтинэн Сахабыт сирэ ханнык да дьыл кэмигэр олус кэрэтин, үтүөкэннээх дьоммут күн сирин көрбүт, олорон ааспыт сирдэрэ-уоттара чахчы сахаҕа сахатын күүһүрдэр ураты тыыннааҕын этиэхпитин баҕарабыт.